importanti ħafna u illum speċjalment fuqha di xtaqt nenfasizza. Fidejk. Qed nisma' ħafna, u huwa xi ħaġa pożittiva, illi l-obeżità qed tiġi aktar importanti f'dal-pajjiż. Qed joħorġu soluzzjonijiet jew ideat jew pjanijiet ta' x'jista' jsir issa anke qed nieħu pjaċir anke fuq livell ta' partiti. Jidher illi hemm din iċ-ċertu direzzjoni illi dak li jkun irid jaqbad il-barri miqruna. Ħadt pjaċir li tissemmiha għaliex naħseb illi wasal iż-żmien illi nindirizzaw dawn l-affarijiet. Il-poplu irridu nieħdu ħsiebu. Kemm-il darba tkellimniha jiena u inti kemm il-Gvern, hu min hu, tal-ġurnata jinvesti flus f'persuni biex ikurhom. U dawn il-flus ma jiġux mis-sema imma jiġu mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi. U li xtaqt ngħid, Karl, forsi ħa jkun ta' sorpriża anke għalik. Sorry.
Illi jiena anke tkellimt jiġifieri ma' nies miż-żewġ partiti, ejja nsejħulhom miż-żewġ partiti prinċipali sa issa, tajjeb, għax ovvjament hemm ħafna nies oħrajn minn partiti oħrajn li jimpurtom ukoll bis-serjetà. U kont ċar kristall magħhom, Karl. Għedtilhom inkunu qed niżvijaw ħafna ruħna jekk nemmnu illi s-soluzzjoni għall-obeżità hija biss l-eżerċizzju. U għedtilhom jiena qed ngħidilkom kontrija, kontra l-istudji tiegħi u kontra xogħli, għax jiena l-aktar li naħdem huwa fuq l-eżerċizzju. Imma l-istudji ċari kristall juru, Karl, li bl-eżerċizzju m'aħna ħa nsolvu kważi xejn fejn jidħol l-obeżità. U dak li jkun jgħid da x'inhu jgħid illum? Noled, tgħid sew.
Dwar l-obeżità, l-aktar fattur b'saħħtu, bla dubju ta' xejn, studju wara studju, mhux li niċċaqalqu aktar u nieklu anqas biss, imma x'nieklu. Jiġifieri, jekk speċjalment smajt anke ħafna ideat ta' x'jista' jsir dwar l-obeżità fit-tfal. Jekk dawk it-tfal b'xi mod jew ieħor, nitkellmu kif qed jitkellem issa qisu l-pajjiż kollu fuq dawn l-affarijiet, illi dawn ma nħalluhomx jaqgħu f'nasbiet ta' zokkor, mela qed nitkellmu fuq soft drinks, ċereali illi tlajna bihom, trabbejna bihom. Mhux kull ċereali huwa ġenwin, Karl, anzi nażżarda ngħid fil-maġġoranza fihom ħafna iktar zokkor jew kemxejn iktar zokkor, iktar milli żgur dak it-tifel għandu bżonn. U hemm dibattitu sħiħ, it-tfal għandhom bżonn zokkor wara kollox? Mhux qed nitkellmu fuq zokkor naturali ta' billi ħa frott ta' dak it-tifel, jew billi per eżempju ħa, jien naf, xi sandwich l-iskola, qed nitkellmu fuq iz-zokkor illi daw ikunu ġieli invażati bihom ċertu ċereali li magħmulin apposta, Karl, biex sfortunatament ikunu addictive. biex it-tifel iridhom. Iħajrek, iħajrek. Biex iħajrek. Nitkellmu fuq pereżempju bla ma nidħol fl-att mediku, fuq l-ADHD, issue komuni qed nisimgħu ħafna llum ta' tfal li ituhom it-timbru ta' hyper. Kemm ma jgħinhomx illi huma jieħdu z-zokkor Karl, li jieħdu ammonti kbar ta' zokkor, li jieħdu z-zokkor ta' kuljum. Imma x'jiġri ġieli? It-tifel ħareġ mill-iskola, jaqsam faċċata u hemm ħanut, jista' jkun ta' xi x'inhu, Illi m'hemmx ikel li qed jgħin lul dat-tifel li qed ifixklu. Li fih id-donuts, il-pastizzi, il-qasatat, il-pizza, Affarijiet proċessati, il-pakketti. il-pakketti.
Ekku.
Iġifieri. Inti qed tgħid,
daqs kemm hawn liġijiet stretti u nfurzati biex it-tfal ma jkunux esposti għall-ħażin tad-droga, Nkun. Għandu jsir xi ħaġa biex it-tfal ma jkunux esposti għal ħażin għal saħħithom bħalma huwa l-ikel li huwa junk, li huwa taz-zokkor, insomma, dak l-ikel li qed jagħmel ħażin lin-nies. Ħa nagħti lil dak li jkun x'jaħseb. Li huwa l-ikel, l-irħas ikel, eh, by the way. Le, rajt.
Agreed. Għal one euro tixtri donut.
Hekk ikun, dik apparti rridu narawha daqsxejn, finanzjarjament iridu jagħmlu sens ukoll l-affarijiet. Però ħa nistaqsi lilek dik, Karl, għax naf li inti anke daqsxejn ikbar minni fl-età, mhux sigriet. U ħa nsaqsik hekk. Kemm għandek żmien?
Thirty one. U l-aħwa mela sirt ħamsin jien. Tinkweta xejn.
Kważi t-tifel tiegħi, ejja. Kważi t-tifel tiegħek, prosit. Mela, Karl, ħa nsaqsik hekk. Meta kont żgħir inti, Kien hawn inqas jew aktar riżorsi ta' sports, faċilitajiet ta' training grounds, ta' open gyms, ta' affarijiet li qed jissemmew illum. Kien hemm inqas jew aktar? Naħseb inqas. Kien hemm inqas. Inqas.
Obeżità, fi żmienek, mhux issa, kien hemm inqas jew aktar? Kien hemm inqas. Kien hemm inqas ukoll? Yes, inqas. Mela jekk nistgħu. Mija fil-mija inqas. Jekk nistgħu nindunaw b'xi ħaġa. Taf għal xiex qed ngħidlek, sfortunatament, konna niddentifikawhom dawn in-nies. Ekku. Is-sens, l-iskola pereżempju jien niftakar tnejn, tlieta, ħa, li kienu qawwijin u forsi konna ngħidu xi kliem li mhux sewwa ngħiduh. Ekku.
Illum minkejja li kull tefgħa ta' ġebla 'l bogħod minn xulxin issib xi open centre, xi mkien fejn pereżempju bniedem imur gym, eċċetera Iktar enfasi anke l-iskola qed isir aktar eżerċizzju u sport, għall-inqas anke milli nitkellem mat-teachers, il-problema kibret. Xorta.
Mela s-soluzzjoni mhux l-isport waħdu. L-isport huwa fundamentali, Karl. Huwa parti mis-suċċess.
Huwa parti mis-suċċess u huwa parti fundamentali, nażżarda ngħid, f'affarijiet ħafna iktar milli fil-piż. L-isports huwa kumplimentari għas-saħħa tagħna ta'. Għas-saħħa. Mhux hi. Mela għall-mod kif jaħdem moħħok, biex titbiegħed minn ċertu mard, biex anke inti aktar tkun aktar dixxiplinat, biex tkun produttiv, ikollok l-enerġija, imma. mhuwiex is-soluzzjoni għall-obeżità waħdu. Assolutament le. Mela għal xejn, u hawnhekk xtaqt nasal, inpoġġu saħħitna kollha u l-flus kollha u r-riżorsi kollha biex niżviluppaw l-isport u l-eżerċizzju, jekk l-ewwel mhux ħa naraw l-ikbar problema li għandna, il-problema ovvja li kulħadd qed jara b'għajnejh imma donnu ftit li xejn qed isir, illi minn meta jkunu żgħar dawk it-tfal qed jibdew bil-junk food, illi jkun diversi, l-agħar fosthom il-junk food taz-zokkor. Jekk mhux ħa nindirizzaw dik, għal xejn ħa nkomplu nbattlu flus il-poplu, flus il-Gvern fuq affarijiet illi jekk irridu nittakiljaw l-obeżità, tajjeb ħalli ngħidu isma' dawk qed nagħmluhom għal moħħ dak li jkun biex nipprevjenu l-mard iwa, imma jekk qed nagħmluhom għall-obeżità mhijiex is-soluzzjoni.